Latin dako, latin dako gwokke ba, latin dako gwokke ba, awinyo gire itye ka lok eno wa i gino mo ma itye ki powa giri, awinyo itye ka lok eno wa i gino mo ma itye ki powa, itye ka lanya giri kenyo ni an kono lacarogi kono ngo gi an pe aporo ki bosmic, in aye ma oneno ni kiboti ento pe kibota itye ka winye In ineno ni giri ki boti, ento pe ki bota. In pe ingeyo nga ma Bar Niyot Soteting Segwan obedo. In pe ingeyo nga ma an, Honorable Dokto Bar Niyot Soteting, Sifteting, Segwan obedo. Iloko ata ki mingi ki apuya ni, Ci iwiny lokke go. Lok mingo mo, in pe ingeya kara, pe ingeya.

Ki volleyball ma ocan anga ma owacci ni Bosmic pe ogedo otte? Man ngo ma ot pa Bosmic ma tye layibi ma okelo wa ma okelo wa caterpillar nyo wek alwong ni grader obino leveling dyekalle wa weng kiyweyo maleng okelo wa mabuc kicuto mabuc ibini kiyubo ganga weng maleng ot tye kuni ot tye ot aworu. Ot a woru ocan en aye iloko ni ocan in pe ibedo romo i bos meg matwal ya hee kong dok anye adada eni awinyo itye ka bango ni meno bos meg orweo wa pi nyome i social media ento bene pe onyome in ingeyo pingo bos meg pe onyome in ki tur kunu ka meni iye odongo ki nyomo meni nyo ki tur kunu ka dano iye odongo ki nyomo wek awaci ka pe ingeyo gin itye iloko ne go cim bot MC Lucky onyo bot Prisca, in iwaco in ingeyo ni kwar ingeyo dano twatwal, wek ipeny. Boss Migo ocodo luk oloyo leb luo weng me me i Uganda. Ocodo luk pa dako ne million apar. Ngat adongo ni aa loko lok ngone ongone i comment section ma mega. I dwe ma obedo i mwaka mukato dwe ma abic. Owe nyem obedo dwe ma apar aryo iye otuki dongo in ki tuu kulu ki nyoo dano ma igi odongo. Ocang in wek awec in ento in mere wek in wek. In pwod pe ingeyo jo itye iloke ni. In twon lacaro mo ma pe ingeyo gin mo wa social media eno ma in tye iloko iye ni. Ingeyo anga ma ocako social media? Social media ka pe ingeyo ocano wek awoco ocano ogwanga winy ilwong kumeno. Pesa egwang ba ento ogwang in ocano ogwang an be ipor gibed ogwang ada pien lok ongeny ni wek itye ka coro toki ki pala. In dwok mingiwa awaca, in lacaro, dok bene wac bot ngat mo ni ma culo iri cen ni, Awinyo ni itye ka tyeko cingol rumi dong atyeka ki cen ni yet me yero ki bocmen. Wac ki ngat eno ni wiye ming, miyo me wiye rom i rwom miyo me wiyi. Wacce kumeno, pe iposa eni bote, cele ite bote. In iloko i kom bocmen, in ingeyo bocmen kwicikwici? Both mitte oteke pe oteke dok both mit jujua wai ki Daram Lurwa president me Uganda dok ryeko ma tye i wi both mit ocalo in pe itwero and I know both mit dong oweko yeto in pe iromo yete ki both mit both mit obwoi yeti mere ci buto gibi gengo ryat ki medo wa pii dong pi meno adhi aloko lok me aka both mit ocano weko ki both mit. In pe ingeyo gin mo ni bol ni pe wa ki cel me pango ot. En bol ni oyubo ot adek acel tye i ot ma ote ma oyubo dek acel tye ka pango ot. Ot me lyo aryo ma tye i paco laroni wore tye cule ki bol ni. Ot ma tye i paco laroni ka an loko lok goba peny Prisca peny anga ki dano ma owoto kunu wek dano weng nge. Ineno dano pe agamo wa lokki ni pien ki tye inoni in labolo lok ma itye lok lok me yomo ii ki yomo ii ngat moni ma oori ni. Wacci ngat eno muori ni ming wang miya, pien bog mi tye ka pango ot dwe ki dwe milion aryo i paco laroo. Ngat ma loko lok goba ngona. Rwed rwod ot eno tye dako tye landa mo dako matidi dako madit tye igange moyubo i bar bedi layibi ka mukelo greda olevel lingomo we bog mi pe ki ngo ki gange pe ngeyo loko ni pe wa ki gweno dyegi ca ma opong adada ni i paco laroo ca i yo lawi adul dwole pong me ka wor. ni Bosnic pe iwaki gweno, o, giwaki gweno. Ocan, in man nga abwori kop man? Ocan, ento in we, weka oki Bosnic ya. Yen gin ma ingeyo, ineno dano pe ka loko meco con ma meyo, pien inge ni in lababa, lok ma iloko pe lok ada. O, Bosnic wek awoti ba Ocan, Bosnic pe ka cungo ya, ma wek ilok lok abaka ikoni wek kirette. Bosnic oweko cowa co, pien wan bene wadek pe ocung, pien kobo ni pire tek ki wan. Tika in ingeyo bedo lacan yot loyo bedo ka yeto yet wek imi icenne? Ocan, an amito ke, bene ke bibino agamo lok i post ma mega-ni, Nong Koma o Personally. Wek inong koma, bino i bar adege, gam, aco, abedo cok ki gang Rwot acana, bino i bar adege inong koma. Gam namba cim ma bene go aope, pien in iwaco ni ingeyo. Amito acwali gang pa boss megi wa ki dyegi pa boss megi amake ci abicwalo i, i, i, i, i gin ma megi, i account ma megi wek in inen ni boss megi tye ki jami. Man nga bwolo eeh nga bwolo can malik ma in ki tur kuni ipo orue wa pi loka nyo ipo onyomo nyom ma nyuto kadi i dano iye odongo myero onyom o no ki tur kuni ki nyuto dano iye acholi ento wek aweny in tye acholi bii in leko nge in calo itye acol toki ki pali wek ka pi iweko lok mi compose me gwe. An aye atye gar me aka bos me bos me aye ocako social media wek wa in tin pi social media nongo ngato mo ilobo luo kany ngeyo social media bos me ryek me ada bos me aye ocako social media ilobo luo acoli kany o weng no dan reason wek dwan owinye ikare mo ringo woko en dano kobedo do opote wa in weng ni itye ikop pingi bot bos me to en nge bos me an bos me kobbe ci an jo me youtube tika culu bos me because en aye ocako lok i social media. I nge ci liadi ma gang odwe ki dwe bot jo me YouTube kadi tye i cule kek. A I nge ci liadi ma bot Mick tye ka gamme i TikTok ki. Pien en aye ocako jami meno ni. Ni pe ogedo. In ne imito kong wugo report bot wor kene ogo report boti wek iwacce ni gang adong en atye ilwongo Greda kodi tye ka timone. Gang me ibadegi layubbi gang awor. Milion apar ma oculo gang adaka ne gicange ki wore aye oculo pe ma nyuto ni pe nen some dyang pien ni en bene tye ka culo luk omako wa brief case dwe me abic mwaka mukato tye ka miyo cene i ot pa maro MC cadeng MC laki gin ki prisca gi ki jo mukene an bene omyero aciti ento abedo ki tic madwong. In ipiyo ki bos me gin ocel in be wa president pe bine bi neno president i cel i social media nyo ka icito i bar ka mo ci bi ngodo ngudi ilwonge i gengi itye adui in be itye da iporo ni ibedo adui pingo in labwolo ni ee pe ocul in ki tur kunu ki nyomo dano ma iye odongo meno me acel me aryo ni gange pe gang me layibi bar deng ni gangi en ci cito kelo gureda obedo ka yubone ni en ni gangi. Ka geni ci gam do, kede eni gang awor me lyeto apar muculo ki lwok ada owor aye omiyo ci anek. Ento ci an in leka onganya calo lak cek ki i coron ma gudi dong opong iye ni wek duk i post ma mene gam lok nong koma in dong cake tye i jali abibito amaki wa awac ilwongi ni in itye ee in adui in adui bot anga dwok adui mingi ni ange awac kedi kunu I ba olok kuman i neno bot mi pe wa gamo lok because bot mi tye ki dano ma tye ki ngom bot mi ocoyo luk pa dano dano ne ka iye odongo ki tur kunu ki ki nyom dano ma iye odongo wa kobedi pud pe onywany nongo myero ki nyom o ma nyino myero onyom kene iye tye ento wek awe iyi tye aculu bi ingenyo me lek ata awe ki tye ka coro toki ki pala ento can iye gwok wiyi ba lok aba mi loko calo tin giko. Pien pe iloko lok wan aparo paro man ka calo an me mar tic social media kono ilok ngo ki ilok ngo pe ber aparo ento in ka kibino ajali ngat mo pe magi pwod ibedo ibuc nok kigonyi an ka atweyi pe kibigonyi ibingeyo nga ma an abedo bene ka ibitye ka dwoko lok i post enini binong koma personally. An pe atye pa tuma gi ba ma iyito gi ci ica koni ni ma tuma anga ci ci ci nen lalingi ibi mato mac bota pe abwoli an nongo an aye amito adiling kong ki in bot nyo weko bedo wek wek in bot iciya amito adiling ki in man lok omyero awe ocan keto wi ni bot nyo itye igange ibar dye layibi okel wa guruya dong olevo ling ganga weng dako madit tye ibedo iye dako matir tye ka bedo i ot i lapaco laroo milion aryo amito awe ci wek inge moko caden bot dano

Amen mar lok ica atebo ateba i ken-ni, Both mega myero aciki. Nen comments wa jo okene weko i meno. Ka aye iyito both mega kibimiyo acente. Ka aye iyito both mega kibimiyo acente. Kicwalo kong ngo nucu i account ma mega mi namba ci ma mudong aye pien myero ayit both mega. Pe wek iti keni me yito dano en aye iged ki oti single room ma iti geneni. Nong fuu kong bed lutela ti poko cente pien pe ipeny latela mo ni miya cente mo acaki business. Lo yito yen wek imi cente iged i ot. Wek obed tyen me agikki ni in pe ipot ki Bosmik, Bosmik loyi i wang miya. Ineno pe gamo lok ki lok pa labwola, Bosmik ti wa oneno wa Museveni in be imoto Museveni awe? An Bosmik ki cimo gi appointed wek ati atimo ticce, in ngo in ma tye ki bwoli me ada? Bosmik abi waco boti acuto otinna i school, weri dong ti idonyo University mwaka ni. Lutino pa both mege tye ka kwan. Both mege oculo lwok pa dako ne oleo wa co wa in ne oleo wa pa mini kite kiculo kene million apar ka pwod pe ingeyo moko ca gene bot Prisca ki MC Lucky both mege nongo myero onyo dwe me apar aryo i dako odongo ma nyiro ki tur kun dano ginyo ma igi odongo mucan in dong iloko gini kwiya do ento in mere we in we in we aloko man pi Lubanga na ki lobo na apwoyo. Survivor lacaro me ata, Ocene lacaro me ata, Bar niso lacaro, lacaro we in itye i taun kenyo gin ma ingeyo maber ma itye ka timone i gudo kenyo en aye catte, cato komi itye ka cato tweni i taun kenyo en aye tye ka kwo kwede en aye tye ka culo ki lutinni itye ka cate i gudo kenyo wek awacci atir ni an macalo bar niso niting cegwan an pe alweny i kom mon. dok pe aketo cwinya. En oweko dako mo keken kite obino oloko i koma marac i cocol media. Ayelle ki tekka ki kerna weng ki fastrationa weng ni omyero pa alany pien mon kiworo. Meno gin ma omyero inge. Gin oweko dong pa bigamo luku mo matek i komi, ilanya gire ni an lacaro kono ngo. In giri pe ki caro. Wun Lusiti kinywalowu i citi dok in pe ingeyo country adi ma an ango do. County adi ma an awot iye in pe ingeyo? Wun gwoko ogaka en Sudan kenyu kono kwene kwene gini an awot i county mapol ki bango lokke ni in pe ingeya wek iloko lok me miyo miyo dok an pe abe iloko loko mo marac gire i komi mon kiworo eni gin ma angeyo just

Kompita kicato tic kede maber wa i kine ka 2006, 2007 en aye kicato tic kwede ki cusol media ni aya wucakke kenyo wucako lyete dano ocako poto i cusol media and medo i kine ka 2017, 2016 en aye dano ocako poto kede i cusol media pinge itye ka lanya ka man latin dako awinyo wa ni ibibino imaka abigako iye dong bene pe kibigonya ngo dong latin dako. ngo do bed mot do bed steady do pien ka iweko akwalo kare na i komi an adwi ba en aye iwaco mere pud ni adwi an aye adwi ada ba dok ka in iweko akwalo kare na mo kwanyo kare na mo ni abin alimi kenyo ci ibiniang gin mo ba latin dako ci ogwokke ki an gwokke an gire apa pi gamo lok mo marac ange ni jo mukene waci a bal ni ozobi dok i kom lamego ni pat apa pi lok lok i komi mo marac Iloko gire ni Allah caro kono ngo in giri pe ki caro giri. Eh, itye ka cata i taun kenyo. Hmm? Business ango ngo ma in itye ka timo ne i city kono. Atye ki business ako itye ki business mo ki mingi ni. So bang oloki ni pe iteme a dano madit wek loko lok caro dak ka iduga city video ki nyinga lok me miyo miyo ci ibiniang. Ibiniang gimo awinyo iwal wa kami ibedo iye weng. Ar i gulu kenyu, adhi dye gulu citi kenyu kikome i kom gulu citi kenyu kikome, nongo komi pe obongayo an, an jo ma an atwaro ki bene ba in bene ipar keto wa i, be ipar keto wa i program i kin jo myero adwagi, an atwaro jo madongo, luneko madongo ma gitye ki cilaa in gin moni pe, gin ma in itye kede en tuni-ni ma ibedo ka catone cawa weng ki mingi-ni so pe abigamo loko mo mapol pien ka ariyo dok i kamera kany abibalo wio so pe item pe bene inwo dok wek obed acakki ka gikki ni me loko lok bino wini ni ee an acung me aka boss me gamo lok eni in dako adaka ni bene ibin ka ngame ibin ka ngame i wi kom kenyo ki nyinga bene ni ibino ka cika bene ki mingi ni mingi ni ka inwoyo dok idwogo i ryo wek iniang ibiniang col me the bar news of the tenth Saguan.